Har'a dubbiin dhufte. Har'a gartee faatee faatee gartee tara takka kan gamana dib tara takka gamana dib tara takka jela waadin tara takka yaarachi hin baaf. Tara takka gartee nyaa wanni kana yaarachi keessa hin baaf. Tara takka gartee nyaaraas gubbaa maarree as gubbaa kana qortee maarree goot gudiin tee gad dhufte irra. Awomayyuu na sha'u. Hayi saboo isin adaba dhabdaniiti. Diga Ahomayyuu nasha'u warra guddatu dubartii guddatte maal irratti saadawa dhabdanii isin gartee dhalaa laaftuu siga faaya keessa guddatte rabbitti hirkiftanii isin dhalaa laaftuu gartee faaya keessa guddatte ta yoo babbareedde malee sa gartee tan gartee faayamtu malee gartee bareedinni isiin guutamu faayamtu malee bareedinni isiin guutamu Takka dhiiraatti hirriibaa kaatee fuula dhiqattee gara magaalaan deemu. Yeeta abbaatu. Amma si galee dubbi. Si galee balaal. Ka gartee akka dhiiraatti mee kunoo fuula dhiqattee gara magaalaa adeemtu. Fuula dhiqatteetuma huccuu si uffattee adeemtu mee. Tara takka achi dibdee. Tara takka maal jettee odoo makiinaa ariituu makiinaa odoo ooftuu gartee kuula dibatti. Odoo makiinaa ooftuu lippistiik dibatti. Cirr git makiinaan gartee. gara galtee makiinaan meeqa gartee nama dhal dubartii meeqa fitte uu jettee waan harkaa qabdu facaafte kakakakaka fireena gartee qabdii kalaas kombolchitee gartee makiinaa hedduu fitte jechuudha eega gartee eh, maal jettanii kosmootiksii waan daddibatan kun eega dhufe dubartii hedduu du'e beeku dubartii hedduu du'e hin agartanii isa isin dhigaaf odoo lippistik dibattuu gartee fireena irra keeysee gar- shararaa irra keeysee jechuudha gaasatti gad lakkiftee

Namittiin tun maal jette geemii kiyya gayee geemii kiyya maali ta'e kanaan irra duulta ummanni mallaqa barateetini isinirraa fayyadamaa jira yaa ummata hooleeyyii mallaqa keessan bittanii namaa ergitan yaa ummata hoola laali geemi biyya cale mallaqatu biyya cale namittiin dullachi biyya ja- biyya wallootitti dhalattee biyya wallootitti guddattee wallootti heerumtee achi kaatee niitii affaarii taatee jabuutitti heerumtee ariibaa fi kaartikeetii fi baaraasiraambootti heerumteetiin isiin waa'ee biyyaatti irraa wayi dalagaa qabdi Walloon du'ee walloon badee machal jedhee jaarsi isii affaaridha mal irraa gooti. Kanaafuyyu beera kolkolee akkanaa kana walloo yaamuu qabdan. Walloo dhukkee irraa kaasuu qabdan. Walloon sanyii warqituudha yoo nama shan irraa ajjeesan nama dhibba shan ajjeesee galaa bar. Walloon takkaa namaaf hin jilbiffanne. Walloon takkaa namaaf walloon kadhattuu miti. Walloon miskiinummaan qabdu, Walloon namaaf hin jilbiiffattu, Walloon onneen isaanii sibiila. Si kolkoltittii dullattii jalaa fi gubbaa walitti banaa kana dhiisi, dullattii ajuuzaa. Beera akkanaa banaa kana. Aayaatonni Qur'aanaa walumaagalatti meeqa? Qabadhaa isin fayyada. Tokkoffaa akkuma beekamu Qur'aanni juz'a 30. Akkasumas suuraa 114 qabata. Suuraan 114 tun suuraan 86 tan Makkatti buute yoo taatu, suuraan 28 tan Madiinatti buute. Akkasuma aayaatonni Qur'aanaa walumaagalatti 6236 jechuudha. Suuraa tanniinillee tartiibaan hamma awwalarraa hanga aakhiraatti qomaan sammutti qabadhaa tamittu tamtu tami aanee dhufaa jechuudha. Inshaa Allaah yoo sa'aatiin naa gahe hamma dhumaatti dhageeffadhaa.

Ani nagaya qaba rabbi galanni haa ga'u warri na gaafattanis warri gartaniitiin keessaan naa bilbiltan an nagaa guutuu qaba nagaa guutuu qaba sababni immoo itti dubbiin garteetiin ibiddi abbaa irra bu'ee guba ibiddi abbama irra gadi abbama gartee irra gadi bu'e san miidha waan ta'eef alhamdulillah ni nagaya qaba rabbi galanni haa ga'u warri nagaya Namu ni toobata amma.
Afooynaa lillaahi afooynaa lillaahi. Sagalee warri keenya illee gana gabbeemma afooynaa lillaahi. Warri amma dura isin aarse afooynaa lillaahi. Afooynaan gizee kaan hin jiru. Afooynaan baatii kudha takka guutuu hin jirre amma ni eegalti dagartee afarsaa. Afooynaa lillaahi afooynaa lillaahi bar asii ganda baadiyyaa fi gosa namaa cufaa arrabsee fixeeti. Tiktookii fi feesbuukaa fi gartee yuutuubii irra dhufee afooynaa lillaahi wii. Jarri biraas hin dhaga'an warri ati arrabsite san. Itti dhaqii deemi isaanillee jiin. Namuu ni toowbata amma. Isinmaan sun anaayi ana immoo garaa ana jabeessaa jirtan maalif ani intaloo tana ufii kiyya qullaa deemee achitti osoo adda baanee jirruu akka nugusaatti deemi dalagadhu jechuun hin wallaallan deemi dalagadhu akka namaatti jiraadhu jechuun hin wallaal hin wallaalle baran Kaleessa hojii nyaannee hojii dhuyne har'a jireenya baqaa keessatti argite hireen adda nu baastulle namaa gadi ta'uu hin qabdu jedhee namaa olitti isii jiraachisaa jiraan. Ilmi namaa akka horiitti mana warra kireeffatee nama kudhaniin gala kophaa isii jiraachisaa jiraan. Kophaa isii mana guutuu Mana guutuu, appaartaamaa guutuu kireessefii. Appaartaamaa guutuu. Appaartaamaan biyya kanatti birrii meeqa akka ta'e hin beektan. Fooqii guutuu jechuudha. Mana kifilii lama ka qabu, saalonii ka qabu, mana fincaanii ka qabu, mana seeftii qabu. Har'a garuu. Ofii isiitii hooleyyiin jechuudha. Mana citaa raammoo keessa irra tuulamte akka hoolatitti jiraata. Waa'ee nama seeftiin jiraataa jiruu hin rakkatte jedhee haasa. Situ rakkoo keessa jira obboleessa obboleetti rakkoo ta'e keessaa bahi. Situ rakkoo keessa jira. Bahi rakkoo keessa. Ofii keetti rakkoo keessa jettee rakkoo nama biraa haasofta. Kana rakkoon rakkoon mana viillaa fi Algaa, alga, siree, siree jireenya kee keessatti ati irra raftee hin beekne far irra raffisaa jira. Aanaa bar kana ka gochaa jiru sii miti. Aanaa bar deem mana mana kee nu garsiisi jedhaani dhaqaatiniin. Mana eenyu keessa hin jiraanne keessa si ka jiraachisaa jiru ana, si'ii miti obboleessoo, ana, ana argaa jirtu kana, ilaa ammaatti. Meerre dhugaan keessanre? Mee namnummaan dhugaa keessan himu tokkochi maa hin dhufne? Maa kophaa kophatti mana banatee iyya? Asirratti anatti hin himu fuulaf fuulatti. Mee jarana kanuma naa himaa. Hin jiruu bar. Dhugama san dhabe bar. Isinillee dhugaan bar. Maaliif dhugaa hin barbaanne ree? Dhugaa wanti isin hin barbaanneef maali? Girrigirriin hin qabbanaa'u dhugaa bartan. Isin. Isimmaan sun